Wo frɛ no.
Ɔno deɛ menni ne number nti mantumi amfrɛ no. Na wo nua aseɛ aseɛ ɔhɔ nnye number no wɔ hɔ. Ma ka ka ka ɔsoro mfama no. Ah ɔsoro mfama wo.
Gibo mfa wei nsɔre a nti happy birthday ɛkɔ ɛde ama Gertrude Boateng Tando ahaa UCG branch a ɛwɔ airport roundabout hɔ. Wei so firi hwan hɔ? Wei firi Kingsley. Ah okay. Ahaa Kingsley ɛyɛ Facebook room na mmom ɛyɛ Issa Ali Majid UCG bɛkwae ɔno ɛna ɛsɛ yɛn wehye. Issa na ɛde

saa ne nneɛma no a yɛyɛ no ho dodoɔ sɛn na ɛyɛ ama the premier league a yɛde bɔ yi sisi a bisa sɛ ghana premier league player bɔ na abɔ the highest number of passes so bɛrɛ nya ama me defender bɛ na yɛ the number highest interception yɛkɔ world cup deɛ yɛkɔ world cup yɛ. Ok yɛbɛda Clementino ase yɛaba yɛsan ɛba abɛtoa ɛyɛ dwumadie no so abadwafoɔ wɔ fie ha ɛɛm Bafoɔ Wua ɛwɔ ha Captain Siasia Akomia Sakyi ɛwɔ ha ɛɛm Ricky ɛwɔ ha ɛna afei Zakito ɛso ɛwɔ ha. Yɛba na afei yɛaba abɛbuebue nsɛm no mu nyinaa na ansana no Bright yɛnyi messages no bi mfa mfiri hɔ na afei yɛmmra na yɛmfa ɛyɛ nsɛm no nhyehyɛ so. Crespo de firi fufuo mu ɔse I wish Wolverhampton Wanderers all the best today so that they can worsen the woes of Liverpool ɛno yɛ Crespo deɛ no no aboa biara tɔ fam a ɔsono tɔ fam a aboa biara bɔ ne bi nti ne Liverpool da fam na aboa biara bɔ ne bi a ɛnyɛ nwanwa Mbre pa mu Liverpool bɛ sa asɔre. Oyinbo Boateng deɛ ɔs deɛ abɛ ni ɔse well done Kɔtɔkɔ for picking a point from Bibia ni Gold Stars. Half a loaf is better than none but as far as for the referees we leave him to God as for the referee we leave him to God. Fabulous the greatest greetings to Rev Isaac Kyei head pastor Nyerebenyi Maranatha Assemblies of God Church. Honourable Abedi so deɛ ɔde abɛ ni ɔse I'm very happy Kɔtɔkɔ and I will keep recording poor la and will keep recording poor attendance all because of referees watching from dwaben yɛde first batch no ɛbɛsi a yɛbɛba na yɛaba abɛtoa so so wobɛtumi de wo deɛ aba denden saa so na born again ɛso na ɛkyinkyim mfidie no ɛwɔ yɛ facebook room hɔ ɔne kofi mu ne kingsley mu ɛɛ yɛnhwɛ baabi ɛnɛ yɛde nsɛm no nyinaa ɛbɛwura bafoɔ akɔ aba Nso gyibu. biribi abɔkɔ deɛ Oh, nyame adaro ma. okay kofi akɔ aba Gye bom gye so. Biribiara bɔkɔ deɛ.
Adom sɛ.
Ok. Yɛatumi aba ɛyɛ a eh, yɛte nkwa mu anura wo sɛ ah, na berɛ bi a meka saa asɛm wei sɛ wantena yɛ andarete no wɔ wiase paa. Mhm. Yɛtoto no faa sɛ yɛfa no sɛ ɛyɛ normal. Mhm. Ɛne sɛ ɔbɛda no ayɛ dɛn? Wasɔre. Wasɔre.
Sɛ wahu one one issue a. Gift of life.
Gift of life. Wahu.
Sɛ wahu adeɛ baako a ɛsɛkuleti social media, eh, polisini bi a ɔne ne yere mpakyɛ ate aseɛ o. Yeah. Awurade akyɛ Awurade akyɛ wɔn ba wɔn akɔda aseɛ na wɔn aba na wɔn ada wɔn daeɛ no wɔn nnim adekyee mu nsɛm mepatwa ate aseɛ o mhm. so we we tend to underrate the gift of life ana ɛyɛ me ya ɔsan kɛ sɔre bia yɛ kɔ nkotodwe anim ne ɛda awurade ase paa is the mhm. most precious thing awurade bɛtumi de akyɛw mhm. biribi a wodwiri mi sɛ wɔn nsa bɛka biara sɛ wɔn te ase ase wɔn ntumi nfa ɛte fo you only fight for it.

Yɛndi kan nka ha deɛ no nyansa. Aha na abɛka no anaa? Menka wa mede me sɛ wo deɛ wo nim. Abɔntenfo deɛ ɔmo nim wura wo deɛ wo nim. Ɛnni deɛ esi ase akyi o. Sɛ mi sɛ mi na mi di n'akyi koraa kɔ ɔmo na mi nim sɛ mi di n'akyi asɛm bɛba. Yoo. Ntɔn dɛ mi di n'akyi koraa. Ebedu baabi na obeyi wama. medi n'akyi wode ɔwɔ w'akyi anaa adi so dwɔndwɔn na woba no oh, dabi sɛ wo sɛ wo deɛ aha mene wo deɛ ɔbɛdwu da se wo bi a captain akɔ aba biribi abɔkɔ deɛ ɛyɛ na madom biribi ɛkɔ so kama ɛbɛduru yi ɛsɛ yɛda no aseɛ Yeah nti adom no ara na ɛkurakura yɛn mu na ɛde nam. Okay.
Aye nti aka deɛ nipa bɛyɛ aso so na yɛto anamɔ kama kama kama. Nkurɔfoɔ bi wɔ fie yi mu sɛ woba na wɔn asɛm a wɔn nka nkyerɛ wo. Mepɛ sɛ megyina radio so na meka na wɔn nsa nyinaa te ma wɔn nfa mesi m'anim bio. ɔmfa me si m'anim bio sɛ wo sa nkurɔfoɔ no sɛ wo sa nkurɔfoɔ no ɔm so wɔwɔ park no so no ɔte no mena maka ma sɛ ma wie ɔm na toto boɔ ba no
ɔmo nyi mfiri me so ɔmo mfa mfa me hɔ ba ɔmo sɛ yɛ saa deɛ ɔmo bɛgye position afiri wo ah, wo deɛ If I should lose my position koraa na sɛ me ho atɔ me a mɛpɛ. As head of commentary. A ah, me ho atɔ me because you know everybody to be bad na mo nam touch line. Ɛdɛ wo nyɔɔ na efo wobɛku sɛ efo ɛ wo na sɛsɛ me ma fi asɛm aka bi ana oyi wa no. Ɛdɛ ne nansa ne nnora ɛnsa nnora sɛ ne nansa ɛma adwuma me nya ahoto wɔ ha. Ebi bɛɛ ma nya information sɛ adeɛ no gu so. A wode wagye wagye list kɔ alisi wode kɔ. Accountant good morning. Ɔbɛhwɛ wɔn ɔbɛhwɛ wɔn anɔpɛ yi wɔ office. Ɔbɛn mu hɔ anɔpɛ yi. Ae na o o studio ti. Me ara me nua Boadaa eh, sɛ biribiara bɔkɔɔ deɛ nti ehm ɔsɛ sɛ radio deɛ baabi a nam bi atumi tie saa ok wonim sɛ Jeff Boateng wɔ Ghana saa yes ɔwɔ Ghana Jeff aba from bɛɛ first week of December ɔwɔ ha ei Jeff ɔse menka nkyerɛ mu nyinaa sɛ Nyame yɛ adom a, ɛnkyɛ koraa, ebi koraa nnawɔtwe yi nkɔ n'awieɛ, ɔbɛba aba abɛsra mo. Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Aha, Jeff, nti Jeff, Jeff Jeff.
Boateng, ɔhwɛ yɛ seesei from Kwamo, nti ɔse ɛnkyɛ, eh, Jeff, mobɛte ne nka, amu ha yɛ na biribiara yɛ mekotwa kamakama.
amu. Yɛnhwɛ mu kakra, ɛm, Ricky, yɛnhwɛ amanɔne kakra bi. Eh, mahu sɛ Baba Isa se Rio Ferdinand se, so far Premier League no ne best player. Ɛyɛ Martin Odegaard as ne best player wo ne ne yɛ adwene. Oh um, he is not far from right he is not far from right I mean there are there are a lot of players a wobɛtumi a make case ɛde ama wɔn sɛ wɔn yɛ player so far this season mpatsɔ ate ase o mhm. Odegaard ɛyɛ one of them mhm. ɔno ankasa ne teammate ɛfrɛ no sɛ Thomas Partey ɛyɛ mhm. one of them Erling Haaland one of them Kevin de Bruyne one of them. This season de Bruyne a. This season.
Okay. Ɛwɔ ate ase o. Ɛnti there are some players bi a obi meki name for them at this stage of the competition a won be grudge no too much. Odegaard ne deɛ Jibo madi kan aka no wɔ fie ha sɛ. There are some players a ɔmo ma system biara, system biara ni players a ɔmo ma saa system no function o. Wohu sɛ sɛ wahwɛ Arsenal system no a, Mikel Arteta bɔ four two three one system, four two three one system, back four, two pivot, two pivot no yɛ Partey ɛne Granit Xhaka. Then there's a player in front of saa two pivot no, ɔno ne the number ten. Saa player no ne aberanteɛ a yɛfrɛ no sɛ Martin Odegaard, then a right winger Saka, a left winger Martinelli, up front no yɛ Gabriel Jesus or Nketiah. Sɛ Arsenal set up no sei na ɛteɛ. Okay. Wɔn a wɔtaa believe in four two three one system no, nea ɛteɛ ne ne sɛ, at any point in time a team no attack biara, one particular player can attack no de fa ne so. Ɛyɛ saa Nabaten no, saa player a na ogyina two pivot no anim no, he receives the ball, he supplies ball no to ɛyɛ ne wingers no ne ne centre forward no a ogyina ogyina n'anim no. So, sɛ four two three one no bɛyɛ adwuma paa yie a, ɛye sɛ wonya a proper or typical Nabaten a ne sense of intelligence no wɔ soro. Ɛnti sɛ woahwɛ Arsenal team no a, player a ɔconnect the four walls of Arsenal attacking moves no, ɛyɛ Martin Odegaard. Enti Odegaard nsa ka bɔɔl no a, Saka bɛnya ne kyɛ, ne kyɛfa, Martinelli bɛnya ne kyɛfa, striker no a ɔgyina n'anim bɛnya ne kyɛfa. At the same time, because of his intelligence, he has that ability to identify place a ɔde bɔɔl bɛto a ɔbɛhyɛ, ɔno ankasa bɛhyɛ. So he supplies Saka for goals, he supplies Martinelli, he supplies Nketiah anaasɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no sɛ Gabriel Jesus. At the same time, ɔno ankasa no tumi find space a ɔde bɔɔl no bɛto net, ɔno nso bɛhyɛ goals de ama Arsenal. Enti sɛ woahwɛ no so far this season a, in terms of assist creation, Arsenal ɛwɔ no a, in terms of goals, I think sɛ even Arsenal this particular season in terms of goals, he is one of them. Sɛ woka Arsenal foɔ top scorers this particular.
Third highest scorer. But wate aseɛ.
But he is a midfielder o. He is being classified as a midfielder. This is not a forward. The forwards forwards of Arsenal no, ɛyɛ Saka, Martinelli, ɛne aberanteɛ a yɛfrɛ no sɛ ɛɛm Nketiah anaasɛ Ghebreyesus. This is a player ɔbɔ as a third choice midfielder but then ne contribution to Arsenal set up no kyerɛ wo sɛ ɔno na ɛyɛ the engine of Arsenal especially when they are attacking. Ɛnti at this stage of the competition ɛna it's about impact. Saa bɔɔl no a ɔbɔ de ma Arsenal, saa contribution a ɔde ma Arsenal no nyinaa no, ɛdeɛ bɛn mfasoɔ na ɛde abrɛ Arsenal? Arsenal are on top of the Premier League.

Mpakyɛw ate ase o obetumi a make a fine case for Partey. Kwame Arsenal ɛde aba ɔse Odegaard ɛyɛ Arsenal top scorer Top scorer this season in the league in the Premier League Premier League yeah Mpakyɛw ate Kwame ase o yɛda ase But ideally you expect sɛ nka top scorer deɛ it should go for either Saka, Martinelli or abranteɛ a yɛfrɛ no sɛ Gabriel Jesus or Nketiah These are the forwards of our Arsenal but then Odegaard performance ne bɔɔl he is being seen everywhere on the pitch. Enti me ne Ferdinand bɛyɛ adwene, but obi nso raise the case of ɛyɛ Partey, obi raise the case of ɛyɛ De Bruyne, Erling Haaland, ne goals a ɔhyɛ de ma Manchester City at this stage of the competition, about twenty two goals in the Premier League a, wohu sɛ this is huge, this is incredible for him. Okay. And ɛyɛ saa goals no na ma City ne Arsenal no ɛrepɛɛfɔme in the way a wɔrepɛɛfɔme no. So it's a step in the right direction. But Jibo, hmm.

Obi te sɛ Haaland, yes, breaking all records. But bɔɔl na Haaland bɔ no, you could see sɛ bɔɔl no, yeah, he scoring but ne ne influence na city team no ɛni hɔ bɛ wɔn wɔn bɔbɔ no bi but as ɛyi deɛ he is very limited let me put that way Haaland bɔɔl no very limited but today Arsenal are where they are because abrantman Odegaard sɛ engine no da a wɔnyɛ wɔnyɛ ne deɛ biara no Arsenal are in trouble. Mm-hmm. Forget about what Partey is doing for for Arsenal team, Xhaka and all this thing. I don't only say Xhaka mbɔ ɔmo bɔ ne nyinaa ne Partey bɔ ne nyinaa no. Ɔmo nni saa saa pass na uh, defense splitting pass na Odegaard mo ɛma no ɔmo nyi saa de ne yɛ. Nti ɔmo bɔ ne nyinaa na ɔmo yɛ den a when teams ɛsiti deep a.

Ɛno nti na wobɛkae some season, some seasons ago ne eh, eh, Bruno Fernandes na ɔyɛ the most important United player because bɔɔl no yɛbɛhyɛ goal a ɛyɛ Bruno Fernandes ɛbɛpaase bɔɔl no ɛbɛ create a na ɛyɛ ɔno a nti as much as sɛ Saka ɛma Arsenal goals yɛ scoring but even mpo no baabi a ɔwɔ no even though he is more closer to scoring than

Na wohu sɛ deɛ wɔn problem ne sɛ, hwɛ, Amron bɔɔ mmɔden yɛɛ saa adeɛ no wieeɛ no, wohu sɛ wakɔ ɔ, since afiri wo camp a, wohu sɛ wasan so akɔ off. Joelinton, wobɛhu no one, two, three games, bɛkɔ off biom. Nti deɛ ɛma the difference between big players ɛne wɔn no ne sɛ, whilst Odegaard and co ɛbɛyɛ no consistently no, wɔn deɛ no deɛ, wɔn bɛyɛ no one, two, three weeks bi a, na wɔn akɔ off kakra. Eti look at Odegaard from day one ɛpaase bɔɔl no Premier League he has been so he has been consistent for Arsenal okay but ɔbɛyɛ sɛ John Linton on and off sɛ Bruno Guimaraes like this for Newcastle super super super on any day sɛ ɔpɛ in terms of that role na ɔbɔ na me I would take him out mɛfa na ɛgya abantɛ Thomas Partey mm-hmm. saa role na Bruno bɔ wɔde compare ne Partey a So wahwɛ Newcastle very well paa? Ɔno saa role na ɔbɔ no. Bruno Guimaraes yes. ahead of Partey. Yes. This season.
This season.
But sɛ na ɔka yɛ bi no, ɔbɔ Newcastle nti yɛ yɛ adwene nkɔ hɔ. Ɔbɔ Newcastle nti adwene nkɔ hɔ. But wahwɛ a today Newcastle bɔ na ɔmo bɔ ne nyinaa no. Sɛ ɔhaw n'ano na opira na ofiri mu na akɔyɛ sɛ eyie asi wɔ Newcastle ɔmo stadium hɔnom no because he is their most important player in the game. Nti I agree with Ferdinand. Wo ne Ferdinand yɛ adwene.
World to a great extent, yes, um, wohwɛ Arsenal team no for this season a,

he is been doing the assist in the premier league assist chart he is leading so ɛno na ɛma wobɛbɛtumi amake case for them but wohwɛ arsenal position no pɛɛ deɛ woyɛ ɛne position a yɛde wakɔto no sɛ if baabi deɛ ɛda sɛsi ayi yɛde position of the club no ɛɛka deɛ a i think odegaard uh, clearly is, is, is ahead of them and i think he's done very very well very fine player All right, 10:52 yɛmfa kakrakra nsɔ so exactly 11 Na afei yɛreba fie na yɛabɛhwɛ nsɛm ahodoɔ a ɛwɔ efie. Ɛnee baabi a bɛfa biara yɛ game a ɛnora ɛkɔɔ so wɔ Bibi ani aberɛ a Asante Kɔtɔkɔ to a ɛyɛ Gold Stars. Referee a ne din de Franklin Akomate, ɔno na ɛnɛ yi woba Ghana ha a menyɛ sure. Sɛ yɛbɔ obi din kyɛn no nti. Ɛɛm Kofi, yɛmfa kakrakra nsosɔ so na afei yɛnyɛ na yɛnwura fie nti menim kakra a wode bɛsɔ ɛyɛ Ferdinand deɛ no so na dza aka ba na afei Sease aba na yɛba fie a Bafo Awua de yɛahyɛ aseɛ wɔ fie. Ɛɛ yɛnyɛ kakra bi na asi seesei no Maureen Obuafu, Maureen Obuafu paa. Moreno boafo on Modric ɛyɛ transfer fee no ɛɛ Moreno boafo Moreno ankasa no wahwɛ na ɔtaa tɔ players a wɔyɛ establish o ɔtaa tɔ players a asɛ wɔyɛ quite proven wɔn track record bi se because sisi asɛ wɔde ɔfa Roma koraa team na ɛda hɔ na mhm. sɛ the target Dybala Dybala sɛ nneɛma edi Dybala akyi wɔde ba Olimpico. Sɛ saa tan a dɛ to ba sɛ wɔfa Michael Essien mo no sɛ established Drogba. So so ɔho Mourinho wɔ saa deɛ no ɔpɛ players a like hugely successful asɛ ɔmo achieve biribi before sɛ yɛbɛte sika bi a yɛbɛtumi aka sɛ yɛ transfer record koraa sɛ yɛmfa nkɔtɔ saa players no. Mourinho sɛ Modric Modric no saa player no yɛka no asɛm no ɔndeserve hundred million euros. Bɛgye bɔ oniatie nie. Ade a ɛwɔ sɛ Mourinho mu hu no seesei ara ne sɛ, today, teams are not buying players for what they have achieved o. They are buying players based on their prospects and what they are capable of in future. Ɛno na seesei wɔde tɔ players Sɛ nte saa deɛ a, ɛnka saa transfer record no, none of the players a seesei yɛde saa sika no totɔtɔ, none of them na deserve saa adeɛ no. Wɔ saa time a Zidane mu break transfer record from Juventus to Real Madrid, Jibo, you know what na Zidane ayɛ in world football, not only at club side o. Wɔde no abɔ agye World Cup with France in ninety eight, agye Ballon d'Or in ninety eight. Wɔne Juventus abɔ Champions League final back to back, ninety seven, ninety eight. Such a player! Sɛ ɔba na sɛ ɔba abɛpiem wɔ Real Madrid na ayɛ sɛ Madridfoɔ te record fee na ɛde kɔfaa Zidane a, it's understandable. Saa time a Cristiano Ronaldo bɛpiem wɔ Real Madrid, won the Champions League, Ballon d'Or, two thousand and eight, na Madrid fo abreki transfer record eti million Euros ne akɔ akɔ akɔfa Ronaldo aba. Ɛnɛ saa deɛ no ɛsesa anaa wohwɛ no yie? Seesei sɛ yɛbɛtɔ Kai Havertz, yɛbɛtɔ Ben Chilwell, yɛbɛtɔ Kepa, yɛbɛtɔ Joao Felix, Modric yi a ɔreba yi, Antony, ɛyɛ player no akyerɛ biribi wɔ ne club side. We hope sɛ yɛde no ba a, the next five to ten years wɔde saa adeɛ wei bɛma yɛn. Me pa kyɛw te ate ase yie paa. Ɛnyɛ sɛ deɛ wayɛ no na yɛnkɔ fa no mmra gidigidi o. Bɔɔl no a Modric abɔ kakra no ɛwɔ Ukraine hɔ no, sɛ yɛhwɛ ne prospect no a ɛda no so no a, yɛkɔ fa no ba a, the next five years obetumi ayɛ the face of Chelsea football club. And I've always maintained this sɛ, Ɛnɛ yi, sɛ. Kyerɛ sɛ wei ba abɛyɛ Chelsea most expensive signing. Most expensive hundred million euros. Most expensive okay sɛ Kai Havertz Kai Havertz na yɛ add-ons na ɛma no kɔ saa. Kai Havertz baa eighty but add-ons bi ne nneɛma nneɛma bi. Sɛ Havertz kura de Lukaku tu no. Lukaku tu no and Lukaku nso wɔ hɔ so wate aseɛ nti wei bɛtumi ayɛ the most expensive signing de ama Chelsea football club. Ɛti deɛ Chelsea foɔ no ɛrehwɛ ɛne prospect what he can offer. going forward the next five to ten years adeɛ a wɔbɛtumi de ama wɔn ɛno na ɛsɛ sɛ wɔgyina so de to player but sɛ woka sɛ worefa players no wɔn achievement na ɛde assess wɔn wɔn value a none of the players kɔ sɛ metena ase seesei England all time record holder no yɛ hwan a Jack Grealish as a British Bi a hundred million a pounds.
hundred million pound from Aston Villa to Manchester City nti Jack Grealish wei paa nka bɔɔl bɛn na ɔrebɔ. But saa atɛm a Pep Guardiola ɛkɔ akɔfa no no, the idea was that sɛ mehwɛ deɛ Grealish reyɛ no a, sɛ ɛba sɛ ebia Kevin De Bruyne anaasɛ Bernardo Silva muni hɔ a, ɔbɛtumi aboa. Ɛnti going forward ɛdeɛn na ɔbɛtumi de ama yɛn? So it's based on some of these things. Me deɛ me ne Mourinho yɛ adwene. Okay. But dynamics no na ayɛ dɛn? Asesa. Nnoɔma no asesa based on how our players are being valued today. Ɛnti Jibo saa na ɛsi bi teɛ. Okay. Um, Arteta na. Thirty seconds. Uh, uh, Arteta na. Mm-hmm. Yeah. Obi wɔ abasobɔdeɛ bi a ɔde bɛbɔ obi wɔ Arsenal a, think sɛ he deserves more credit than any other person a ɔwɔ Arsenal seeseiaa. Being a director, ebia woyɛ board director bi wɔ Arsenal, ebia woyɛ management member bi, ebia woyɛ player, obi a ɔwɔ Arsenal biaa, the most important person wɔ Arsenal, baabi a wɔaba abɛduru no, Ɛyɛ man no a young man a ɔda screen no so no. Okay. Sɛ yɛka sɛ yɛka sɛ obi akɔ sukuu akɔ akosua ade a, this is a real definition, proper definition of a student. Wakɔ sukuu mu akɔ akosua ade, wei kɔ the school of pep. Njibo, sɛ ɔtew TV no akyi na sɛ ɔrehwɛ Arteta coaching Arsenal a, don't you see the signs and symptoms of pep coaching skills? Nti wei wakɔ akɔ akosua adeɛ. Ma tete amanfoɔ yɛ permutations bebrebee at the moment. Sɛ yɛka sɛ Odegaard, Odegaard eh, Ɛyɛ the best player in the premier league na sɛ yɛte ase a Owura no ɔda so no is the best manager in the premier league this football season. Medase Kofi Ricky. Zakito, anaa yɛmmra fie? Kakra bi, just kakra bi. Wohu sɛ why I think sɛ Chelsea must back papa a yɛfrɛ no Graham Potter? Na football supporters nni aboterɛ baako koraa. Na ano I remember sɛ on Man U platform bi time a City hyɛɛ United first goal no mhm. kai na nkɔmɔ starte ɛna ten hag ɛna ne ne selection ɛna ne coronation nti United bɛte nka hyɛ ɛna mo sɛ ah afei de mo nkasa bio you see the football supporters of today ade ɔmo nim a ɛnu ɛyɛ abotire patient kyɛ sɛ everyday kyɛ sɛ de biara ɛwɔ sɛ ɛyɛ ɛyɛ success nku nkunimdie nko aa now today Arsenal team no. are enjoying and are playing very well because of aboterɛ. Born again ma me Arsenal twenty twenty twenty twenty one season no round of ten games bi a Arteta kɔɔyɛ nti born again na ɛde ma wo a nti Jibo yɛ nie and team biara sɛ nka ɔmpa ma Arteta saa ten games wei.

yɛmpam no yɛmpam no yɛmpam no yɛmpam no but the board based on what they have seen in Ateta ɛhu sɛ daabi daabi daabi daabi even though ɛnɛ deɛ ɛnkɔ yie he is struggling but based on what they have seen ɛne project baabi a wɔn pɛ sɛ ɛkɔ no he is still the best man to lead us now eti time anase project yi nyinaa agitated yɛn pam no yɛn pam no no board ne baaki Ateta okay eti today that backing no ɛna de saa success na ɛbrɛ wɔn today. Wadi a. Eti I think sɛ yes baabi a Potter efiri ba no na nana mehwɛ even the record at Bal ɛɛ eh, Brighton. Unu sɛ ɔba a ɛfɛ ne sɛ Brighton ne first two seasons nyinaa at Brighton. Yes, he struggled in all his stats. Ɔbaa Brighton ne first two seasons nyinaa no he struggled, yes Brighton yɛ smaller club compared to Chelsea but ne first two seasons he struggled apa after struggling no he was able to build ɛndɛ bɔɔl no a Brighton rebɔ no ɛyɛ ɛyɛ ne nsa ano adwuma even though ɔbi a ɔnim te sɛ biribiara nso no he is that type of coach but Zebi ambrɛ at Brighton because na wa wei na yɛ dika yɛ dɛ ayɛ adwuma no ɛde ato hɔ nti I think sɛ yes I agree wosɛ woyɛ team a. Ade baako a ɛyɛ paa sɛ otim da bia sport na ɔmo lusu lusu ɛ ɛyɛ papapapapapa na anua ɛ yɛ kɔɔ bi mu no ɛyɛ papapapapa sɛ da bia ɔwɔ team week bia ne ahyɛ no ne ahyɛ no ne ahyɛ no but I think sɛ today teams sɛ project no ɛyɛ project a mo hu sɛ da bi this project going forward ebetumi ama yɛ some resource bi a I think sɛ you back the manager ɛti me I agree no wonder sɛ the Chelsea board deɛ deɛ ano shake at all.

Na afei yɛahwɛ nsɛm a ɛwɔ efie. Yɛnhyɛ aseɛ mfa mfiri a ɛnora game a ɛkɔɔ so wɔ Dance Park ɛno ɛwɔ ɛyɛ baabi ani. Akwasi Adu ɛyɛ CEO ɛde ma ɛyɛ baabi ani Gold Stars. After the game yɛntie nsɛm a ɔde ɛto edwa. I am one person a I I hardly as a CEO or as a club leadership want to talk about a referee after a game because sometimes you know. Ɛɛ, woyɛ saa no a, na wode wode wo loose anaasɛ wo defeat no wode kɔhyɛ baabi. Wote aseɛ anaa? Me, that's why nti fo paa I've, I've done a lot of interviews I hardly bash referees because of the maker no. Woyɛ saa no a, na wo leadership no wo sredo your blame baabi a sɛ woyɛ adwuma yie no na dɛn wode to akyire. The two penalties were all penalties. The, the first was a clear handball and even the second penalty the, the two defenders no yɛ mistake.

Wei yɛ coach Zerbo Hell coach de ma Asante Kotoko. Emmanuel Dasoberi yɛ administrative and operations manager de ma. Wɔnsua adwuma no nhunuiɛ nnu point a ebia anka baabi a wɔadu no ɛyɛ sɛ wɔadu hɔ nom. Yɛwɔ bi wɔ hɔ nso so a boapaeɛ sɛ me tiri mu mede adwene pɔ bi asi me tiri mu sɛ merekɔyɛ nneɛma bi a akɔ atia ebi a obi teams no a wɔbɔ no bi a mu baako anaa biribi saa nso wɔ hɔ ɛna yɛwɔ mfomsoɔ sɛ ebi a ɔredi dwuma no ka wɔbɔ ne ho mmɔden ka wɔyɛ nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ no deɛ but ebi a mfomsoɔ bi nso so aba ne dwumadie na wɔdi ho anaasɛ baabi kakra ato kyema saa nnoɔma mmiɛnsa wei ɛna in food games esie na Edu baabi a, yɛ a na ɛyɛ den ma wo sɛ sɛ wubehunu nnoɔma mmiɛnsa yi mu deɛ he pa ara na biribi si a, ɛyɛ ɛno. Because, for instance, yɛmfa nnora match no nya example. Videos a me menya bi hwɛɛ, because na menni baabi ni. Na mehwɛ bɔɔl no wɔ accountant office hɔnom. Penalty no baeɛ, me ne no mmienu nyinaa, we were wondering sɛ ah, how de The Refi no sii sɛ nsa no a. Ɛkame ayɛ sɛ nkɔmmɔ no a wodiiɛ no yɛ biribi closer to Fourth Refi no information o. Dabi.
Sɛ nkɔmmɔ deɛ wodi a, ɛ, ɛ, ɛ, ɛwowɔ nneɛma bebree ho. Ahaa, baabi a ɛbɛfiri aba deɛ. Because woka sɛ Fourth Refi no ka kyerɛ Center Refi no. sɛ ɛbɔ goal stars player ne mom nsa ɛbɔ ɛbɔ player na ɛbɔ ne nsa. sɛ sɛ mabɔ mabɔ nipa bɛyɛ mmiɛnsa din ah. mabɔ ɛyɛ eh, center referee din mabɔ assistant line one ɛna mabɔ fourth referee. asɛm obi apɛ so oyi ne ti o.
daabi ɛna mabɔ nkurɔfoɔ mmiɛnsa din nfura mu hɔ biara na ɛba but sɛ adwuma de wayɛ akyɛ ebi bitumi akɔfa baabi koraa na aba nti nfiri fourth official anaasɛ nfiri obiara na ɛba but yɛn nkɔmɔ yɛ di no no.
yɛ na wiɛ na wo nua nso mmerɛ yi. nti gyibo ɛɛ eh, nukura nyame anim ni ɛdu mmerɛ asɛ the Ghana Football Association wɔn ɛboa referees. Commander Griffiths my good friend ɔsɛ message wɔ ma my good friend yes please tell bafo it was intentional. Okay. Last season, Star Times officials were able to tell referee Lai

the second penalty ni mpo deɛ n sɛ ɛyɛ the reading of the law mm-hmm. and so probably wobɛtumi aka sɛ to the referee's understanding of the law no ebi a he deem it referee mm, sorry a penalty and so even though me feel say ɛnyɛ enough to warrant a penalty ɛno me na me position and has always been my position ɛnyɛ enough. whatever contact that was no ɛnyɛ enough to warrant a penalty but the first one first one no deɛ me hu how the referee will not see sɛ ɛyɛ obi a ɔhyɛ atadeɛ yellow ɛna bɔɔl no bɔɔl ne nsa ɛno na me maka no all day. What is Baffour saying? If he is not ready to comment, he should stop this coward analysis. Owusu Dennis Osei. No problem.
No problem fɛɛ no problem but my posi me position no no ɔno nso nfa ne position ma me me position ne sɛ Ghanaian referees ɛyɛ so handicap that decisions dabi ɔmo bɛ take decision you see me me limit me ho to the ɛnora match no nkoa and look kɔtɔkɔ ne has. Me bɛ tena ha na kɔfo a expect me sɛ mɛka meka the same thing and me me nkyɛngyi me position because me feel sɛ enipa wɔma no adwuma na sɛ ɔɔyɛ na wɔn to no ne wɔn ma no tool enough tools to work a sɛ wɔn ntumi nyɛ no yie a yɛ a na ɛyɛ den sɛ wo bɛ bɔ no soboɔ sɛ ɔnyɛ adwuma no yie adwuma ehia more tools ehia adu adwuma ehia ɛnoɔma bebree a wo de bɛ yɛ bɛ tena ha nom yi if you don't have enough microphone and you have to be you have to be moving microphone here and there it makes adwuma no difficult okay. and for that matter me I'm rather calling on the Ghana Football Association sɛ wɔn lift adeɛ no. wɔn mmoa refugees no so that sɛ yɛ ma refugees no nnoɔma a ɛmnɛ yɛ de ama refugees over all over the world a wɔn de yɛ adwuma no na sɛ refugees no still ade wɔn ma yɛ saa performance wei a then the incompetence anaasɛ the intentional act no ɛba ne saa deɛ a afei na yɛ ka a ɛbɛyɛ easy a okay me me me how me wie gyibo me how nie whether ɛyɛ boapayɛ. whether ɛyɛ wɔn sɛ wɔn mmɔden bɔ na ɛnsɔ ani whether nneɛma yɛn pɛ ɛsɛ ɛde boɔ wɔn no yɛn nyɛ bi ma wɔn no the owners of the game Ghana Football Association wɔn ho sɛ saa nneɛma yi nti saa nneɛma yi ɛka ho bi ɛma saa attendance ɛwɔ various stadium na yɛako ho ako ho ako ho a ɛna bɛyɛ an albatross on the neck of everybody a yɛ try to look for solution no mm-hmm. because you see sɛ meyɛ obi a mefɛ sika. a travel from Kumasi akɔ baabi ani akɔhwɛ bɔɔl wanting to see a good game wanting to be entertained na referee a take this decision menim deɛ ɛmaa no take decision no okay. na sɛ yɛ nnoɔma mmiɛnsa mu biara no a next time mɛka sɛ menkɔ okay. nti yɛsrɛ wɔn mo wɔn mmoa referees no na some of these mistakes no ɛso nte okay.
ɛno ma mu ɛbɛ save game Captain, no. Captain, right. Yes, sir. Um, I think sir, the expectation was good. I, Um, a replica of last season. Yeah. Oh, now hunting.
Um, person who said now there was that jubilation around the stadium and in, oh, in the oh, stadium. I said because of day no mo born on intino. Mm-hmm. Now even though nipa ba stadium paa but na nyɛ to sɛ last season deɛ no okay. ɛfa baabi so wobɛte aseɛ last season na yɛ go stars ɔmo first season de premier league yeah. nti na yɛ first time so akɔtɔkɔkɔ bɔ premier league match ɛwɔ yeah. baabi ani ɛno no Nti na expectation ne sɛdeɛ ɛsi teɛ no na ɛyɛ different from deɛ ɛhuu nanura no okay. but still um, ɛnura na nipa wɔ park na nipa wɔ park paa very good a wɔbɛhwɛ game no yeah.
um, obi ahyɛ bɔ bi na Ike Nana Ampɔnsa mm -hmm. ɛhɔ nam de bɛbusa wo view on officiating nanura mm. na ɔse I'm not surprised Harry is saying this I know Siasia will do

Ah, ɛdeɛ na ɛma ɔdwene saa adwene na ɔde ka saa. Nti deɛ na ɛdeɛ na abɛka.
No, no, ma, I don't expect him to be speaking like the way ɔkasa no. Nti wɔ bibi foforɔ aka.
Ɛbɛdɛ na adɛ na adɛ na ɛsɛ ɔkasa sɛm no in the first place. Adɛ na ɔdwene that way. Him sɛ ɔma yɛn one incident a decision kɔ ti akɔtɔkɔ. Anaa how do I put it? Ɛkɔm a akɔtɔkɔ a obi bɛtena hanom ɛka tia kɔ. Nti yɛntie Siasia so Siasia so view on the incident.
You know, me throughout m'adwuma a mayɛ abɛdu nnɛ yi, eh? obi obi obi ɛnkyerɛ me deɛ menka na maka.

menkɔ to bafoɔ explanation ɔde ba no ɛyɛ ɔno opinion which I respect. akampɔnsa ho sɛ seasea mu ɔni ewu.
don't mind him. wa mama start on a wrong footing honestly na sɛ ɔno aka ma me bu ɔfo too much because mempɛ no no no how wɔdwene sɛ seasea bɛka deɛ ɛyɛwa ɛka yɛ me no ɛyɛwa yɛkasa bom

This team um, wei so yɛ hwan ma me nhwɛ wei ma me nhwɛ wei ma me nhwɛ wei um, Bernard Esdo Echampon say best performance from Kotoko right back uh, from the right back of Kotoko best performance from the right back of Kotoko and it's quite um, Yɛde kan kan baako nti yɛntumi nkan ɛyɛ mmienu um, Why do you want to come to the stadium when all these things are happening in our games? John Kofi Asante ɛna ɛde aba Koo Kerosene wɔse watching live from Akokoamon In fact our referees are spoiling our football Look at what happened yesterday at Bebiani uh, What happened at Bebiani yesterday The referee should be banned

Mister Abogu, one for Gold Stars ɛnyɛ penalty. The second Gold Stars penalty mɛgye in any day as a penalty. First one ɛnyɛ penalty. Now, wo flipo Dadal no ba Asante Kɔtɔkɔ so a, Kɔtɔkɔ nso nyaa, Kɔtɔkɔ koraa me nsuro mɛka sɛ two penalties incident bi a ɛ call for penalty. Deɛ player na ɔwɔ Kɔtɔkɔ no ayi no, deɛ ɔkɔɔ yere fensɛn. no no no no ɛyi ɔkɔ ɔsɛ wɔ ɔgo stars defender yi ampem da costa baako ɔkɔ pii akɔdɔkɔ player ɛto hɔ yɛwie no sɔhwɛ a refi no anyi no na ɔbɔ mpa ɔda nyame ase sɛ sɛ yi no ɛnsi camera no capture no ɛna baako wɔn sɛ clear handball dankefoɔ kɔtɔkɔ camera no sɛ yie no so baeɛ Referee no anhu. The reason why me me feel sɛ the referee went there with adwene sɛ mɛbina sɛ it was an influence mind ɛsɛ sɛ why is that when against kɔtɔkɔdɔ ohun but all these two incidents ameka fa a ɛkɔ so kɔtu kɔdɔkɔ benefit wɔ ɛho.

we've seen incidences so in in in in games a na sɛ in various games a yɛnni VAR wɔ hɔ but yɛnya perfect officiating or near perfect officiating the reason why mɛka sɛ referee wei ɛkɔɔyɛ with intention sɛ ɔbɛma um, goal stars awini game no ɛne the haste to which a adeɛ no kɔ goal ɛkɔ goal stars wɔ a ɔpɛ sɛ de kɔ. mhm. ɛna na meka sɛ sɛ wohwɛ a wode sɛ wɔbɛtumi wɔn hwɛ game nyinaa bɛhwɛ kɔtɔkɔdeɛ kabla ne kapkyaeɛ ɛbɔ gold stars player ne nsa mhm. clear kabla ne kapkyaeɛ ɛno deɛ yɛhu baayɛ no koraa wɔnto bi sɛ yɛ gold stars a kɔrɔfin bɛhu agye mhm. ɛne some incidents bi a wobɛhu movement bi a wotumi sɛ anka ɛbɛtumi ayɛ promising ama asante kɔtɔkɔ

ɛne the hype a ɛde ma wɔn mi sɛ obi san di mɔsɛ sɛ den sɛ goal start ma ne yɛ happy because sɛ team akɔ eight matches na wɔn lose yɛ are you telling me sɛ wɔn they are not they were not playing well ɛwɔ Ghana football eight games prior to wɔn no kɔtɔkɔ game wɔn lose yi ɛnu anam nyɛ bad day yes ɛdino are you telling me Olympics good and seriously. the first ɛbɛ from the first minute to the sixtieth minute mi sɛ time olympics bɛ tɛ kan ma ne yɛ tutu no na mbɛ sɛ mi raise questions ɔbɔ ɔmo bɔɔl na Accra sports stadium ne jezi. so sɛ if na yɛ hype wɔn a ne yɛ hype wɔn because of deɛ na wɔn ayɛ ɛkɔ into that game and I said it here on this network sɛ. sɛ if ɔsɛ ne kɔtɔkɔ want to stay in the game kɔtɔkɔ nyɛ biribi a they have to improve over ɔmo last season's performance because last season kɔtɔkɔ hyɛ go against a lot of play ɛnyɛ game ma kɔtɔkɔ dominate ɔmo na ɛyɛ adwuma no nyinaa ɛna kɔtɔkɔ hyɛ ɔmo eti na meka sɛ kɔtɔkɔ betumi ayɛ a kɔtɔkɔ have to play above that game no to stay in the game and indeed ɛnna game a mehwɛ kɔtɔkɔ no sɛ ɛnyɛ the best away performance this year for kɔtɔkɔ a ebi a wode bi a medeɛ ma deɛ no ɛna ɛbɛ ɛbɛ beat no anasɛ ɛno wobɛ wobɛ equate no ɛyɛ game a mehwɛ yɛ anam yɛ kɔdɔkɔ game apɛfɔm ɛyɛ kɔdɔkɔ away performance ameka sɛ wow kɔdɔkɔ team na sɛ ɔmo putu things together mm-hmm. they played well and ra mɛsɛ sisu bi mu sɛ gold stars stayed in the game because of officiating ɛyɛ referee no. ɛna ɛma Gold Stars tumi bɔɔ game no bi. Ɛyɛ game a na Kɔtɔkɔ bɛtumi awe ne by bia two nil anaasɛ one nil kɔ bɛkɔ or even three. Looking at incident ɛsii yɛ mete TV wɔ mehwɛ no mehwɛ no ɛyɔ ɛɛ um, legend legend office mm-hmm. and I saw all this incident. Ɛdi sɛ wotɔ na ɔbɛka asɛm no sɛ obi tiri fie ɔde di mi wie na ɔka ɔsɛ ne datuma sɛ ɔde ba yɛ a ɛna ɛbɛma wo isi. Siasia siasia siasia.

Enti, enti sɛ ɔno nso feel sɛ ebia watie show no ma time so ne Harry awu akɔ Benkum a, it doesn't deserve those things ne saa nneɛma nneɛma no. Enti, um, menye, Kofi, Kofi, Kofi Brɛ, the criminal was not referring to you.

Na sɛ yɛn mmaa akoma a na yɛde dɔ yɛn kunu, yɛde dɔ yɛn guys, yɛn boyfriends ne ade ade no a, don't watch the show because today when somebody disagrees with you, very few ɛna wɔn de wɔn opinion nso bɛba a wɔndi w'atɛm. Dodoɔ no ara the time no so wɔn nyɛ adwene a they resort to insult. But yɛn mu bi we have understood the nature of the profession a yɛde ama yɛn ho no. Ɔnte w'ase no, ɔnkyerɛ reason why ɔnte w'ase but ɔbɛyɛ no in a form of ɔbɛdi w'atɛm but it's fine because we've taken up a profession that exposes us to the public. Aberɛ biara meka any profession metie ayi Majid mehyɛ Majid wife ɔsɛ ɔno ɔnhwɛ ne kunu vi movies ɔnhwɛ ne kunu movie biara na wasɔ ɔbaa bi mu na ɔne ne yɛ na ne yam hyehye no wɔ ɔkɔ fefe n'ano na ne yam n'akoma bɔ no papapa nti ɔnhwɛ Majid mehyɛ ɔnhwɛ ne movies that is it Jibo yɛnwuram see. baabi ɛgyina no ɛwɔ Ghana football. Yɛn nyinaa ɛwɔ sɛ yɛka nokorɛ de kyerɛ yɛn ho. Ti na ɛyɛ a na berɛ biara meka saa asɛm wei sɛ, sɛ incident bi ba a, na sɛ ɛkɔ de ma wo na sɛ wohwɛ na sɛ ɛyɛ dubious na ɛkɔ de ma wo a, susu celebrity. Anhwɛ a less than twenty four hours na saa incident korɔ no ebi nso baa baa bɛto wo. How do you call for this first penalty incident, how do you call this one against Asante Kotoko player no a ɔne Justice Blee ehwiriɛ na ɛna Justin Bieber says Blee ehwiriɛ na Kamara na ɛne no hwiriɛ sɛ Charles Taaffe ɛna ɔmo baa second half no kɔtɔ kɔɔ president no na first goal no ɔmo nso de penalty no ate no fifty fourth minute Mokwele nyaa bɔɔl bi a so ɔpigyaa ne ti pɛ ɔpigyaa ne ti basaa ɛnti na ɔde yɛ mo ɛnie ɛnie ɛnie aha sei ɛnti ɔpigyaa ne ti a ɔpigyaa ne ti a. But there was another one a na ɛno koraa deɛ ɛyɛ clear kyɛn wei o ɛno koraa hwan a ɛm sɛ Amankona ɛna. O taking on player baako na Yes. ɔkorɔ so. Ah, Nansa yi adeɛ yɛ. Yes, he was a middle man. Ɔno na na ɛgyina mu a my own RTU benefited from a very o- obvious offside goal, the equalizer a Isa Kuka ɛrete ka ɛma ɛmɔɔ ne Wawambefoɔ before before before RTU uh, got there. Nti no, you could clearly he has been in the middle a Kɔtɔkɔ Asafa a bad officiating that was that game in in Tamale. Ètò ọ̀nà wa na kò gyina saa game. No na ọ̀nà wa.
Okay. Na Ajibo football ayé referee sometimes ọmọ yi su CS kakra. Born again first penalty no first penalty no fabra ne yẹn fa nka asẹm bi time a bọọlu tu tuo na ẹbọ obi nsa no mhm. hwẹ players anam ẹ ti a bọọlu sinum no goal star player bi enu a ọpẹja ne nsa fọ ẹ penalty. but rather when there was handball, Kotoko players ni mmom apagya wɔn nsa ɛka kyerɛ fi sɛ bɔɔl no abɔ obi nsa, first goal, first penalty no. Enti wogyina hɔnom no, bɔ bɔɔl no, goals and players wɔn ɛtia boys ni nyinaa no, no one hɛ rehwɛ wɔn eh, jibo. Nso obi a, so look at the second penalty. Enti bɔɔl no kɔtɔ wɔn anim no, na yɛ sɛ ɔde ne nsa mmom na ɛpɛ pia bɔɔl no ɔnya advantage. Na so wɔn picture no.

Wohu sɛ wei deɛ you can't blame the referee. Wo a wogyina hɔ nti you didn't see sɛ akwadaa de ne nsa na bɔɔ bɔɔl no. Ɛti the second penalty free wagye. Adeɛ ɛyɛ paa ne sɛ Jibo wapepɛ wo team the whole week. Wabɔ ɔmo ho ka, motu kwan, makɔ preparation, makɔ the hotel. Na ɛwɔ sɛ ɛyɛ referee decision mu ɛna ɛdi nine ho ɛ three points.

Now one thing that I've realized ne sɛ Sharif's come back no ɛyɛ very crucial because nra you could see sɛ ɔne Agadas mofo no the maturity level no ɛm sɛ it was there Sharif very good pass of the ball ɛti nra ne virtually kɔtɔkɔ plate na because appear yɛkɛ no asɛm yi Correct supporters feel say like ɛnkɔ yie but the moment a a- me- mekae ne yɛte office time alam lapem baeɛ no menkae no na ɔk- ɔkae ɔse ei na apia wei same same same ne kae ɔse ah na apia wei ɛho mpɔn tim wei na wei dance park a the atmosphere no ɛyɛ charge na wode apia kɔ akɔgye saa match no mu bandra look at apia's performance eti the first time I saw Kotoko team a virtually obiara ɔbɔ bɔɔl no biara na wɔn firi bench baa nyinaa no obiara bɔ ne ho mmɔden but referee decision ammoa na Jibo kurom ase no n sɛ obiara referees no ɔkyena bɛhu sɛ the next game Kotoko bɛbɔ deɛ o benefit Sam mm-hmm. has bɛbɔ ɔbɛ benefit when club licensing.

Elder George Nana Bawuah Senior Brother.
Zach yɛn na wia maame anan so line ne nfam ɛnkyɛ ebie line no zero three two two four nine four. Um, 401 0322 494 771 um, yɛbie line no ano no woso bɛtumi aba na ade wadwenkyerɛ aba zak yes nti uh-huh. i think sɛ the reason why kɔtɔkɔ ɛbɛka sɛ ɔmo ɛmprotest ne because of previous experience sɛ wokyerɛ a yɛmfii wo because nka association deɛ metwerɛ krataa ma mpo na sɛbisɛbi o ɛyɛ nkwayasɛm mpo na meka a just give me a reply sɛ sei okay. bakɔtɔkɔ atwerɛ two letters akɔ afi up to now yɛnka ahwɛ nkyerɛ wo okay, okay, akrofi incident no Akofi bɛn? USA.
Ɛɛ ɛɛ mekae paa. Adɛ biribi asi bi ma no. Obi de message bi aba ha. Sɛ ɔpɛ sɛ ɔde adeɛ bi ma wo. Ba sɛ wo nsa bɛka paa woboa. Adɛ na deɛ woyɛ deɛ. Ɔsɛ mefa Zakito na ma ba sɛ mede namba no bɛma deɛ ɔboa. Ɔno sɛ deɛ woyɛ deɛ. Menfa ma no. Hello.
Hello, Zibo, good morning. Morning. Ah, we are Ajomo, Mekasa Free Kasa. Ntɛntɛm Frimpong. Yoo meda ase pii onua. Hwɛ dabi a yɛka tɛtɛ ɔkaku asɛm a amanfoɔ mpɛ sɛ yɛbɛka. Onua ɔhyɛ da ne soma referee ma ɔbɛdi kɔtɔkɔ match. Sɛ referee wei wahu no wɔ Ghana football mu da. Na ɔdi division one ne ayi wɔ Nkran hɔ Nkran mpɔtam hɔ o. Ɛna wei ara na ɔwɔ ade aba Ghana premier league no mu. Ɔho. Enti wɔhwɛ match a kɔtɔkɔ bɛba abɛ ɛbɛwini no ɛde abɛda league no test no a, na wasoma referee foforɔ na wabɛdi bɔɔl no tantantantantantan. Favour yɛda ase yɛyɛ. Ɔho message a ɛba no ɛne eh discussions a moyɛ no, mo nyinaa kyerɛ sɛ ɛna referee no ne ne nni da ho paa because sɛ wotumi contact eh wo assistant ma wo. na wɔasan aba, wokɔ no ɔsɛ bɛkɔ no ɔsɛ ba nsɛ wo wo take bold decision sɛ wo bɛgye deɛ ɛbɛsi biara nti ɛsɛ kɔto kɔmɛ no nyina nka sɛ ɔmo report wo mfa ma yɛ fɛ nam na ɔmo yɛ adwene because yɛ wɔ ase yɛ wo bless decision bɛ take yɛ against pɔtɔpɔ no yɛ yɛ yɛ fɛ kɔmɛ a yɛ nya wo nsusuansoɔ biara. Solo yɛda ase yɛntoa so ɛɛm hello